Tapekuãhe porãite ko mbo'ehao kotýpe. Peimeha guive hi'ã chéve peguãhe porã ko'ápe ha ikatu hag̃uáicha oñondive ñaikũmby umi mbo'epy aguerúa peẽme ko árape. Hi'ã chéve hína ñañepyrũ mbogue ko ñane mbo'epy, ha'etéva voi hína mbo'epy hekopegua'ỹva. mba'ekuéra ojejapóva hekopegua'ỹ, umía rehe ñañemoarandúta hína ko árape. Ha iporã avei upéva ñañepyrũ mboyve ha jepa ñanemandu'ami oĩha hína ko ñande rogaguasu, ha'éva hína pe ñane ambiénte, pe ñande jaikohápe ha je. Ha iporãha jahechakuaa pe ñande rogaguasu oikotevẽ ha avei hajépa ñande ña ñamopotĩ, ñambojegua ha jajepy'apy hese. Pévango ha'e en opavave mba'e ha upémarõ oikotevẽ ñande rehe hajépa. Ha upévagui ko árape agueru hína peẽme kóa ko marandu ha jepa, ñañangarekova'erãha ñande rekoháre, ha jaipuruva'erã pe yty ryru. Yty ryru ikatu jaipuru ñande rógape, ñande mbo'ehaópe, ñande mbo'ehao kotýpe, ikatu avei jaipuru ñande mba'apohápe, japoi hag̃ua jahávo upépe umi yty Ajépa ikatuva'erã ñamombo ha ikatuva'erã ai yty jaipuru jey oĩha opaichagua. Upéicharamo iporãiterei hína ñanemandu'a ha jajapo ajépa ñamoporãve hag̃ua pe ñande rogaguasu, pe ñande rekoha, ha'éva hína pe ñane ambiénte, ha upeva'erã iporãiterei jaipurúvo pe yty ryru, castellano-pe ha'éva hína basurero. Ha péicha ñamoñepyrũ jahávo ko ñande poepy, ha'e ha peẽme hína ko árape ñañemoarandútaha guaraníme hína umi ñe'ẽ ha'éva hína hekópe gua'ỹ. Mba'e hína upéa España ñe'ẽme, vocablos o términos ilícitos. ha jepo, Peẽ peikuaa hína oĩha ha jahecháma kuri ambue mbo'epýpe ha jepa oĩha hína umi ñe'ẽ ha'éva hekopegua, que son de acciones lícitas, ha ko árape jahecháta hína umi hekopegua'ỹ, que son de acciones ilícitas, vendrían a ser lo contrario de la acción lícita. Ha guaraníme he'i hína ñandéve pe ñande Kódigo Sivílpe hekopegua'ỹ oiko pe tekove oñangetárõ mba'e rehe, oikuaa ivaiha ha ojapónte avei. Mba'e he'ise upéva? Ke la persóna o el indivíduo hace una, un análisis profundo se da cuenta de que el hecho está mal o es incorrecto y a sabiendas lo hace igualmente. Upéva ha'e hína ñandéve ha jépapa pe definición ome'ẽva hína pe ñande Código Civil, la acción ilícita-pe, peẽ ko'ã peikuaa porãitei voi ha pehesa'ỹijo hajépa pene mbo'eharakuérandi. Ha upéicha jaguereko hína hajépa oje'eha pehekopegua'ỹ oiko tembipota añete oĩgui. ha tekove ojapo mba'e oĩ vaíva térã ndohóiva umi tekorã ojehaíva léi ryepýpe. Upéa he'ise hína España ñe'ẽme que realiza un acto voluntario y se alza contra una prohibición legal Se desarrolla entonces una conducta que omite la realización de un mandato legal, jajepa, va en contra de lo que está escrito en las leyes, upéva ha'e hína pe hekopegua'ỹva, ha'e hína avei umi ikatu aja'e mba'ekuéra oĩ vaíva. Jajepa, ápe agueru peẽme hína tembiecharã ñe'ẽ, jajepa jaguereko juka, Juka mba'éva upéva ha'e hína matar. Upéva hína peteĩ mba'e oĩ vaíva, ajépa hekópe gua'ỹ. Vocáblo ilícito, de acción ilícita ja'e chupe ai hína España ñe'ẽme. Monda, upéva he'ise hína robar. Upéi jaguereko rairõ. Rairõ mba'e he'ise hína, he'ise hína violar. Upéi jaguereko hína mbyai, mba'e he'ise mbyai? Mbyai he'ise hína destruir algo, hacer un desastre, armar, eh, armar un, eh, una situación no habitual, ¿verdad? ha upéi oĩ hína pe a. Mba'e he'ise pe a? Quiere decir despojar, quiere decir sacar algo. Entonces son algunos vocablos que demuestran acciones ilícitas, cosas que se pueden hacer y que van en contra de la ley. Ja'éva hína guaraníme hekopegua ỹva, ajépa, ojejapóva, de acción ilícita.

De igual manera lo hace. Oikuaa porã ajépa pe juka, pe ñemonda, pe ñerairõ, pe ñembyai, pe jepe'a oĩ vaiha ha ojapónte avei ha oho hína ajépa pe ndohói hína pe léi he'íva rehe. Upéva ha'e hína umi hekopegua'ỹ ha jepa. Ha péicha jareko ápe mba'éichapa ikatu jaipuru hína ha jepa peteĩ ha ipyvõme umi ñe'ẽ jahecháma va'ekue ko'ápe ha jepa, juka, monda, rairõ, mbyai, pe'a, Ko'ã jaipurúta hína peteĩ ha ipyvõme, ha ipyvõ ha'e hína peteĩ párrafo. Jaipurúta upépe ndajaipurumo'ãvéima ko oĩháicha ápe, ndaja'emo'ãvéima juka, jaipurútama hína kómo vérvo konhugádo. kómo la rrealisasión ja ndaja'eve imahinamomda, ikatúma ja'e imonda o omonda. Ajépa, vámos a usa ja konhugádo. Ha péicha jahecha ápe peteĩ ha ipyvõ, he'i hína, Peteĩ ava og̃uahẽ ko távape ha ojapo sarambi ña sélva rógape. ombyai okẽ ha oike orairõ kuñataĩ Juanítape, omonda pirapire oĩ va'ekue upépe ha ohokuévo ohokuetévo ojuka pe jagua ha oipe'a opa mba'e ikatúva chugui kuéra. Entonces de esta manera utilizamos en este párrafo los vocablos ilícitos como desastre, por ejemplo, que es sarambi,

sacar o despojar, oipe'a, entonces de esa manera tenemos seis vocablos ilícitos que utilizamos en esto, ¿verdad? Peteĩ ava og̃uahẽ ko távape ha ojapo sarambi ñaselva rógape. Un individuo, una persona, llegó a la ciudad y hizo un desastre en la casa de doña Selva. Ombyai okẽ ha oike. Entonces, eh, descompuso o podemos decir también destruyó la casa y entró. Orairõ kuñataĩ Juanita-pe. Entonces, violó a la señorita Juanita. Omonda pirapire oĩ va'ekue upépe. Robó dinero que había en ese lugar. ha ohokuetévo ojuka pe jagua. Ija al marchárse mató al pérro ha oipe'a opa mba'e ikatúva chuguikuéra, y los despojó, olesakó tódo lo ke púdo. Upéicha hína jajépa jahecha mba'éichapa ikatu jaipuru ko'ã ñe'ẽ hekópe gua'ỹva guaraníme. Ha péicha ikatu jaipuru hína umi ñe'ẽnguéra, mba'ekuéra ojejapóva ha jepa heko pegua'ỹ. Péa ko mbo'epy ha jepa ndahesakã porãirõ, peẽme ikatu hína peẽ pehai che pe fórope ha peporandu upépe ha jepa ha ikatu upépe ha mbohovái peẽme peikuaaséva ha ñeñomongeta upépe avei ambue participante-kuérandi, ikatu hag̃uáicha peporandu pehóvo mba'e nahesakã porãiva. Ha ndahaséi ko árape, ajépa chemandu'a jey mboyve peẽme, ajépa ñañangareko hag̃ua pe ñande rekoha rehe. Ajépa. Ani hag̃ua ñamongy'áti, ajépa ñande róga korapy ha avei umi ysyry porã jaguerekóva, ñañeha'ã, ajépa jaipuru ytyryru ha upéicha ñañangareko hag̃ua jahávo, ajépa pe ñande rekoha rehe. Umívango, ajépa mba'e. iñimportantetereíva ñandéve g̃uarã ha ñane'arandúramo avei jahechaukava'erã upépe, ñañangarekova'erã avei ñande rekoháre. Tapeime porãite ha aha'arõta porandu ikatúva peguereko chéve g̃uarã fórope. Aguyje peẽme, pecherendu haguére ha tapeime porãite peñangarekópke pende róga jere rehe ha peipuru ytyryru.